Nofel Gymraeg, Huw Hughes, neu y llafurwr Gymreig. Y ffigrau buddugol, ynghylch Wil llenyddol Caergybi, Nadolig 1859. Gan Llew, llyfo awdwr Llewelyn Parry, y meddwyn diwygiedig. Gwenhwyfar, ar ôl gerdd feddygol y Steddfod Brenhinol Merthyr, Cregau, Cregell, ac ati, ac ati. Caergybi, argraffwyd a chyhoeddwyd gan L. Jones, 1860.

Rhagorwr yr ysgrifenwyr mewn iaith da a dirwedd naturiol a destlus ar gyffredinolrwydd o gystadleuwyr a gefais i y boen a'r pleser o edrych dros eu gweithiau. Buasai dda gennyf allu ychwanegu fod bob un yn deall y destun ac yn arddangos darfelydd a gymwys i wneud cyfiawnder ag ef. Nid wyf yn meddu gwybodaeth dwfn ynghylch elfennau yr hyn a elwir yn ffugdraeth, ond yr wyf yn meddu dywed yn ddibetrus mai nid ffugdraeth yw ysgrif Cyfeirch Owen Iorwerth, na chwedlau helynt y byd, na chyfansoddiad Saint Boglan. Cyfeirch Owen Iorwerth, Mae cyfarchwn gryn lawer ar ôl ei gyd-ymgeiswyr fel cyfansoddwr. Mae ei sillafiaeth yn fynych, yn wachus, a'i frawddegau yn aflewrw. Mae yn ei waith rai sylwadau ac sydd yn anrhydedd i galon yr ysgrifennydd, ond nid oes ynddo odydd ddim a edliwch a gogoniant ar ei ben fel awdwr ffugdraeth. Y mae yn hollol ddiffygiol mewn dychymyg ac anturiaeth. Gall fod yn y gwaith farmo ond mafmor mon mewn magwyr ydyw. Nid palas yw can fillter o wal gerrig. Nig ffugdraeth fyddai can tudalen a ffug hanes syml. Rhaid i'r ffugdraeth ddwyn Argraff llaw sternaeth yn gosod y defnyddiau ynghyd â'r delw adeilad a gynlluniad dychmygu celfydd. Helynt y byd, y mae'r yr ysgrifennydd hwn yn meddu digon o berdreth. Ceir drwy ei waith darllennu bywiog a naturiol, er hwyrach ei fod wedi yn lliwio yn rhy gryf. Bai mawr y traeth hwn yw ei fod yn amddifad o arwr. Dylai effeithiaeth debygol mewn rhan i'r cyfyndraeth heulog, haul anacanol, a phlanedau yn ei chylchoedd priodol, nid oes gan helynt y byd yr un haul. Mae'n planedau yn unig sydd yma yn gwibgwyrdro. Os Mister Williams a olygid yn arwr effeithiaeth, y mae diffyg yr awdwr o gynllun wedi cadw yr arwr gymaint o'r golwg fel nas Gall gwylwyr ef ond i'w golli. Grethin a fuasai ysgrifennydd mor ddoniol â Ffraeth Bers wedi cael modd gyfaddas i diwallt ei Arabaidd iddi. Saint Baglan. Arwydd am deimlo serch at waith Saint Baglan, rhoddes ei darlleniad i mi lawer o hyfrydwch, ond y mae y cyfansoddiad yn fer mewn cynllun, dyfais a digwyddiadau. Evan Owen yw yr arwr, ac y mae Evan Owen, yr ysgrifennydd yn y golwg bron o hir, buasai yn dymunol i'r awdwr fyned yn amlach o'r neilltu, a dylasid cael golwg ar yr arwr mewn cysylltiad â phersonau a digwyddiadau mewn cylch helaethach. Dylai ffug-hanes labio'r ôl Cymreig gymryd ei fewn a cyfryw defnyddiau ac adroddant fantais i'r darllenydd i ddyfod yn gydnabyddus â gwahanol daethu ac arferion lafiorwyr Cymru neu rhan ohoni, o leiaf, ynghyd â'r amrywiol ddosbarthiadau a deuant i gysylltiad â hwy. Y llafurwr Cymraeg. Wele, llafurwr wedi ysgrifennu y llafurwr. Mae yr ysgrif hon yn cyfranogi yn helaeth o elfennau a theithi ffugdraeth. Mae'n amlwg mai nid wrth synnwyr a fawd yr ai yr awdur ymlaen, y mae y gwaith yn arddangos dyfais i gynllunio ac adnoddau i gwblhau, Yr arwr yw Huw Hughes, a bachgen gwych ydyw Huw. Cydblythir ei hanes, lawer amgylchiad a digwyddiad a roddant olwg eang ar helynt ag oes y llafurwr. Ar yr un pryd buasai yn dymunol i'r awdwr dilyn y llafurwr yn fanylach yn ei arferion wrth y bwrdd, yn y maes, yn yr addoldy, ac ati. Gallasai yr ysgrifennydd medrus hwn dwyn i fewn a cyfryw digwyddiadau a gafiasent gyda'i gilydd, yn cwblhau y darlleniad o fywyd y llafurwr Cymreig yn ei wahanol agweddau. Ond paham yr ydys yn cwyno tra y mae gerbron waith mor alluog? Gwelir mai ffudd-enw yr awdwr yw y Llafurwr Cymraeg, ac os Lafurwr ydyw mewn gwirionedd, yr oedd yn gobeithio y caiff yntau 300 o bunnau gan ei dad-bedydd, yn ychwanegol at y tri chwe ugain a dderbynia yn y cylchwyl fel yr awdwr buddugol ar destun y Gadair. Poet felly y bo. Y du Ffraid, Rhagfyr 1859.